Gianni ma jistax jagħżel ġelat.
U f'xi sħana ma. Qerdu Marija u Ġanni. Kemm ħa ndumu biex naslu d-dar? Staqsiet Marija waqt li Ġanni ħares barra mit-tieqa tal-karozza. Aħ ma, ara, fan tal-ġelati! Għajjat Ġanni. Bħalissa ġelat ta' kif nibilgħu. Propjament bħalissa nibla' l-van kollu. Bejnu!
Għajtet oħtu waqt li għodda qalgħet għonqha minn postha u għaffġet lil ħuha. Hemm hu oħt!
Ara ma! Hemmhekk hemm parkeġġ! Ħaffef ma! Qabel jieħdu xi ħadd, iġri! Ħa mmorru nixtru ġelat!
Ommhom lanqas kienet taf jekk tkomplix issuq jew tikkuntentahomx. Fl-aħħar, iddeċidiet li tieħu paċenzja bihom u tikkuntenthom. It-tfal, x'in raw dawk il-ġelati kollha quddiemhom, bdew jilgħaqu xufftejhom. Jil kemm għandi minn fejn nagħżel! Hawnhekk hawn mija! Nista' nieħu minn kollha ma? Staqsa Ġanni. Ma tarax mela trid tispiċċa b'buġieħ ta' żaqq papali? Ġanni dendel il-geddum.
Jien tal-frawli tal-vanilla ħanieħu. Għażlet Marija bla ma damet taħsibha. Int xa tieħu Ġan? Staqsiet Marija lil ħuha ta' ħames snin. Nista' nagħżel iktar minn wieħed ma. Tista' tagħżel tnejn. U f'xi dwejjaq tnejn biss? Gianni, Għandek xorti li waqafna biex niklu ġelat, għaż Elisa, għax inkella ħa jsirilna l-ħin u tiqpa' b'xejn. Jiena nieħu ġelat tal-vanilla jekk jogħġbok. Qalet l-omm, lil min kien qed jaqdihom? Iddeċidejt, Gianni.
Ehm, jien ħanieħu tal-banana u tal-lumi. Le, le, sten, e, u, u tal-lews. Le, le, jew li għandu tomata gallettini. Of, ma nafx se nieħu. Qal imħawwad Ġanni. Tal-ħanut tħassritu u offritlu biex iduqhom u fl-aħħar iddeċieda. U lili għamiluli ġol-lembut magħmul mill-gallettina u mhux ġo tazza.
Aħjar ġo tazza għax b'din is-sħana jinħall malajr u titħammeġ kollok. Qaltlu ommu.
Le, jien fil-lembut irridu. Qalilha Ġanni b'geddum salar. Issa tara kif se nilħaq nieklu qabel ma jinħall. Tajjeb wisq!
Ġo lembut mela, hekk u hekk inkunu qed nibżgħu għall-ambjent.
Kif newlulu l-ġelat, Ġanni ċarrat it-tbissima minn widna sa widna. Issa ħassu adult, li bħal ommu u oħtu, ħa ġelat ġol-imbut. Minflok f'tazza, huma irringrazzjaw lil tal-ħanut u bdew mexjin lejn il-karozza. Kif il-ġelat beda jċerċer ma' id Ġanni, malajr għaraf li ommu kellha raġun kbir u qabad igerger. Kif ommu ħarset lejh u rat wiċċu kollu mċappas bil-ġelad, bdiet tidħaq, saħansitra ġibditlu ritratt. Kif waslu lura d-dar, bħas-soltu sabu l-kelb jistenniehom wara l-bieb tad-dar. Dakinhar, Fifu feraħ bihom iktar mis-soltu. Tistgħu tobsru kif dakinhar Fifu lil Ġanni lagħqu iktar mill-qalb. Saħħa tfal! Flimkien tfal!